Yr olygfa gyntaf sy'n fy ngwynebu wrth gerdded allan o'r tŷ yw'r chwarel. Does dim wedi newid i ni sy'n edrych arni bob dydd, ond mae hanes ei gorffennol yn frith o atgofion. Ychydig iawn oeddwn i'n sylweddoli yn ystod fy mhlentyndod y gwaith caled oedd yn mynd ymlaen yng Nghrombil Mynydd Elidir. Dechreuodd fy nhad ei gyfraniad i dwf y diwydiant llechi yn fachgen ifanc iawn. Teithiai ar y fferi drosodd o'i gartref ar Ynys Môn yn wythnosol, a threulio'r wythnos yn y barics a byw yno o dan amgylchiadau truenus. Nid wyf yn cofio iddo erioed sôn am ei amser yn y barics. Roedd yn ddipyn o syndod i mi yn ddiweddar weld ffilm a wnaethpwyd pan gaewyd y chwarel. Roedd rhan o'r ffilm yn dangos fy nhad yn sgwrsio â rhai o'i gyd-weithwyr ac yn sôn am y profiad o fyw yn y barics. Barrug Siamanau ar ôl siam wsos. A ddigon digalon o pethau sy'n ogyn ifanc bedair ar ddeg oed yn dod yn ôl Ac i meddwl bod ti fod yn aros yma am wsos. Dim gweld hogan. Ond i gael lot o hwyl falle na fyd os. Mae'n dod wrth y chwain mwyaf. Ceir coed. Chwain, o na chwain! Chwain.
Bob dim na llygod mowr. O, mi gwylia i. Bob dim na. A rhyw gymeriadau di gorau yma, siwr. O, cymeriadau da.
A cofia, cofia, mi oedd hi'n gysurus o'n aml iawn. Mm. Fe ti'n mynd i Faris at bedwar o hen ddynion oedd di arfer bod ar y ffermydd nesaf, ymsi. A clywed rhini mynd trwy sgwrs. Wel, mi dda nhw'n ddifyr i ogyn ifanc yn oed i yn y cyfnod hwnnw, de. Dda nhw'n sôn am gyfnod sydd wedi pasio mewn ffordd, de. Fel dda nhw'n caru fo'i gilydd yn y ffermydd nesaf. Mm. Sut oedd hi am dda nhw'n oed yna, Wil? Oeddech chi'n dal cariad o fwyd i gyd efo chdi o Sir Fôn?
Ar ôl cartrefu yn Llanberis, daeth yn aelod o'r Frigâd Dân rhan amser oedd wedi sefydlu yn y pentref. Clywais yn aml rai o'i gyd-weithwyr yn sôn amdano'n rhuthro'n wyllt o uchelderau'r chwarel i gyrraedd yr Orsedd Dân. Gwibio i lawr llwybr Main a hwythau'n ei wylio'n mynd yn wyllt ar hyd Ffordd Bont Bala i ateb yr alwad. Tra'n blentyn, doeddwn i ddim yn ymwybodol o'r peryglon a wynebai llawer o'r chwarelwyr tra wrth eu gwaith bob dydd. Rwy'n cofio unwaith un o'i gyd-weithwyr yn galw heibio'r tŷ hefo'r newydd bod fy nhad wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn damwain. Roedd darn o garreg fawr wedi disgyn i'r twll lle roedd o'n gweithio a'i daro yn ei goes. Yntau'n sôn wedyn pa mor ffodus oedd o y gallai bod llawer gwaeth. Cyfri bendithion yn hytrach na chwyno am y peryglon. Y chwarel oedd ei fywyd, y gwaith caled, y cymdeithasu a'r dadlau brwd. Mae'n siŵr ei bod yn ergyd drom pan ddaeth hyn i gyd i ben a chau y chwarel yn 1969, ac yntau'n 56 oed. Ceisiodd droi ei law ar ambell i waith byr dymor yn ystod y misoedd i ddilyn, ond ddwy flynedd yn ddiweddarach bu farw yn 58 oed. O edrych yn ôl, mae'n siŵr fod diwedd y chwarel yn ddechrau'r diwedd ar ei fywyd o. Er bod yr amser a dreuliodd yno yn ddeugain mlynedd o ddelafu'r caled, roedd yn rhan annatod o'i fywyd.